Mũgĩkũyũ mwenzangu, o hĩndĩ ĩngĩ nĩ tuoka kwaria debate ĩrĩa tũrarĩ nayo, nĩ ũraririkana nĩ tũraugire no mũhaka tũcomore mũndũ ũyũ harĩa arĩ tondũ mũndũ ũyũ nĩ mũtorie, mũndũrũme. No rĩu rĩ, maũndũ marĩa mamũtoretie rĩ, ti maũndũ maritũ tondũ rĩu rĩ, ona gĩkwa kĩngĩkiunĩka ihatha rĩ... ta gĩcoka gĩgagĩkũria kĩndũ kĩngĩ. Rĩu ndĩrenda tũkorwo na agenda, agenda itũ ĩgũkorwo ĩgĩtongorio nĩ ndemwa tũreta R, R, eeh, tũkauga atĩrĩrĩ R ya mbere nĩ mũgĩkũyũ nĩ arenda ũũ, eke kĩndũ gĩtagwo renewal. Kwĩ renew, kwĩ renew, kwĩ renew nĩ ta ũrĩa wonaga ona nyoka nĩ ĩrutaga ngothi ĩgagĩtuĩka kĩndũ kĩerũ. Haha nĩ ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ, tiga gwĩtĩkĩra atĩ harĩa waikirio nĩ maica kana nĩ mathĩna maku ma mũtũrĩre atĩ nĩho ũgũtũra. Na debate ĩno tũraugire atĩrĩrĩ, tũtirarĩria mũndũ ũrĩa atĩ mũharu mũno, atĩ mũndũ ũrĩa wĩ gĩcagi atĩ wakuire ngoro tu oro ũguo. Debate ĩno ĩ nginya irabu-inĩ ici nene ũngĩthiĩ. For example ici irabu wonaga nene mũno, wonaga Muthaiga for example kana Nairobi Club kana kũ. Tondũ hĩndĩ nĩ ũthiaga ũgakora mũndũ aikaraga kona-inĩ e wika na ngirathi yake rĩngĩ ya njohi. Ũkona ena mathĩna maingĩ mũno. Ũkona enyitĩte rũthĩa. Ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mangĩkorwo magĩgũcokia na thutha kana maũndũ marĩa ũraigua makũhinyĩrĩirie rĩ... Ndĩrenda ũtue mĩkanda ĩyo, watua mĩkanda ĩyo rĩ, ũgĩe na rĩciria rĩerũ. Koguo ĩyo nĩyo ara itũ ya mbere ya kuuga renewal. Tondũ rĩu rĩ, watũra wĩnyitanĩirie harĩa rĩ, kana wĩ mũthaiga nĩguo ndaiga, kana wĩ Kayole kana wĩ kũ, no rĩu ũratinda wĩnyitanĩirie ũguo rĩ, nĩ wahehenja ngoro yaku mũno. Na rĩu wahehenja ngoro yaku rĩ, noguo ũgũthiĩ na mbere na kwaga hinya. Na waga hinya rĩ, ũrĩonaga andũ ũkona nĩ wainamia mũtwe. No rĩu ndĩrauga atĩrĩrĩ, ndauga irrespective ya maũndũ ũrĩa manaikara rĩ, life goes on. Nĩ waigua? Ũtue mĩkwa ĩrĩa, ũtuĩke kĩũmbe kĩerũ. Okorwo ũkĩraga na nginya ndũngĩenja ndĩru, atĩ ona ndũngĩkĩraga gathuti karĩa gaku wekĩraga kega, umĩre. umĩre woneke, ũrũgame, he, nĩguo ngari nĩ ciagĩtahirwo, nĩguo mĩgũnda nĩ yatahirwo na nĩguo mbeca nĩ ciathirire, no rĩu rĩ, we tiwe weyũmbire, he, Ngai nĩ akũĩ agĩkũmba maica maku ũrĩa magũthiĩ. Ta rĩu ona rũraya makambuni maingĩ nĩgetha makũhe wĩra, ona kũndũ gwĩtagwo Silicon Valley. ũngĩkorwo wanambia rĩngĩ kambũ, ndũrĩ wambia kambũni na rĩngĩ ĩkagwa kana ĩgathiĩ ũru, maita maingĩ ndũheagwo wĩra kana ũheagwo mawĩra manini. So ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, kana wanagwa rĩ, ũkĩra, wĩ, ruta gĩtambaya kĩu gĩa thĩna wĩnakĩo, tua mĩkwa. Watua mĩkwa ĩno rĩ, uge huu ni mwamko mpya, wĩ renew, umĩre wĩ kĩndũ kĩerũ. Nĩ ũrona mũndũ ũratũraga mũciĩ rĩngĩ aumaga ũguo na maburana ta ũrĩa wonaga andũ marĩ mũru, we wĩna gĩkũbia kĩho, nguo ĩna kĩ, ĩna mbicũ haha, ndenjaga nderu, ta thiĩ ũcemanie na mũthuri ũcio rĩngĩ rĩrĩa kwĩna ũthoni ĩ, enjete tũteru wega, gacuĩrĩ gagacanũrwo, mũthuri ũcio agekĩra kagoti keho aterĩga gwĩkĩra, akerĩga hĩndĩ ya nũhu. ũrigagwo hĩ ũrĩa nĩ ithe wa ng'ania? Nginya agĩaga step ĩngĩ nginya ona ũkona mũtumia waku ũrĩa ũnetĩkĩra ũtetĩkĩraga gũthiania nawe rĩ, mũthenya ũcio nĩ arathiania nawe. Rĩu kũguo ũkĩra, wĩihũrie, ĩyo nĩ R ya mbere. Twaiga renewal, twaiga Mũgĩkũyũ what we need nĩ kũ rediscover these R. Rĩu ĩno ĩngĩ rĩ? ara rĩ, ĩretwo kwĩ reinvent. Kwĩ reinvent rĩ, no ta kwĩ, no ta kwĩyerũhia, no rĩu ũrĩa twauga nĩ atĩrĩrĩ, ta gĩa na meciria, ũthiũrũrũkie meciria maku, tiga gũtinda ũgĩciria no ũtuĩkĩre ikanga, tiga gwĩciria atĩ no, no ũkorirwo atĩ anga ũgĩka atĩa maũndũ ma ng'ombe na ma kĩ, you need to do things in a new way. Okorwo ũraigaga ng'ombe ikũmi cia gĩcenjirĩ, ta ciendia ĩ. ũtuĩke nĩ wagũra ĩmwe ya ngirĩndi, nĩ wanyita? Tondũ ĩno ya ngirĩndi rĩ, ĩkũrĩa tũirio tũnini na ĩgũkũhe iria rĩingĩ. No irio ikũmi cia gĩcenjii rĩ, ũrĩtũraga ona ngũha mũciĩ na maũndũ ta marĩkũ? Rĩu kũu nĩkuo kwĩ re invent, ũgakorwo to mũhaka wĩke maũndũ na njĩra ĩrĩa ngũrũ. Nĩ wanyita? Arĩa aya angĩ nĩ kwĩ re ignite. O na ngari ĩngĩaga kũruruma wega-rĩ, ĩthiaga ĩkarutwo injini ĩgathambio. Yathambio-rĩ, kahuti karĩa rĩngĩ karamĩgiragia ĩcine ũrĩa kwagĩrĩire-rĩ, gakarutwo, ũgakora ngari ĩyo nĩyanjia kũhũra ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo? Yathiĩ kũrĩa kaburi ĩkarutanio gacunjĩ kamwe kamwe kamwe, ĩkohwo wega, ĩka re-ignite, nĩgetha ĩgakorwo nĩĩracina ũrĩa kwagĩrĩire, no ti gũthiĩ gũcina ĩgĩteateaga. Are wengi tũraugire kana tũrenda mũndũ akamĩririkanaga nĩ kwĩ re energize. Energy ciaku rĩ, energy ciaku ũgũcicokanĩrĩria na njĩra ĩrĩkũ? One, okorwo nĩ kĩndũ ta marakara matũmaga ũkorwo energy ciaku igĩthiĩ ũrĩa gũtagĩrĩire rĩ, ũnine marakara mau. Nĩ waigua? Ũtige gũtinda ũgĩciria maũndũ atĩ marĩa manathiĩ ũru, kana mũndũ ũrĩa ũrakũrakaria, kana mbeca irĩa atĩ ũgathũkũma. Ta wĩcirie ũhoro wa irĩa wĩnacio thaa ici ĩĩ, na ũrĩe wega. ũgĩe na energy. So wagĩa energy ĩno rĩ, nĩ we re-energize. Rĩu we wĩ kĩũmbe kĩerũ. So when you are re-energized, nĩ ũkũhota gwĩka maũndũ mangĩ tondũ ona thakame nĩ ĩkũhota gũcera. Nĩ waigua? Rĩu rĩ, maũndũ, aarĩ we aingĩ aitũ tũraiga nĩ kwĩ re-dedicate. Kwĩ re-dedicate rĩ, ta rĩu kwĩ mũndũ twerĩtwo arĩ kũrĩa South Africa akĩgũra indo cia kwenja thahabu. Akĩenja akĩenja enja rĩ, agĩkua agĩkuĩra ngoro gatagatĩ. Agĩtigania indo icio hau cikĩanjia kũbutha. Mũndũ ũngĩ wagereire hau rĩ, agĩkora kwĩna indo cingĩenja kĩ? Mahiga. Mũndũ ũcio no indo ici oire, na agĩciĩkĩra ũiro wega, na akĩanjia kwenja three foot down the feet, the ground, agĩkora thahabu, ĩrĩa mũndũ ũrĩa atigi. Koguo kwĩrended kwĩrindedicate rĩ, nĩ ta kwĩyerũhagia he ũndũ ũrĩa ũrenda ũreka. You know? kwĩyongerera muoyo thĩinĩ wa ũndũ ũrĩa ũreka. Nĩ kũrĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo kwĩ rediscover, ĩyo nĩyo RI itũ ya gatano. Kwĩ rediscover nĩ gwĩka atĩrĩrĩ, maita maingĩ ũkoraga mũndũ ananyũrũrio nĩ andũ, ũkerwo ndũngĩhota, ndũngĩteng'era, ndũngĩhũra na ngundi, ndũngĩka atĩa, we rĩ ta tigana na ũrĩa andũ marauga, we ta wĩĩtĩkie. Ũmũthĩ ta oya karamu wĩyandĩke atĩrĩrĩ, niĩ rĩ... Njĩtagwo ng'ania, njĩtagwo kĩmani, niĩ no nduĩke ndereba, kana no nduĩke makanika, kana no nduĩke pilot. He ũndũ ũndũ ũrĩa wa watũraga we wendete, ũndũ ũrĩa rĩu ũngĩtanio nawe, ti ũndũ ona wa mbeca, nĩ waigua, nĩ kũrĩ mũndũ ũhũnjagia tondũ nĩ arenda gũcenjia mũtũrĩre wa andũ, ta rĩu niĩ njaragĩria andũ tondũ nĩ nyendete gũcenjia andũ, kĩu nĩkĩo kĩheo gĩakwa. Rĩu rĩ, nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, even you rediscover yourself what is it nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu kĩngĩtũma ũgokĩraga rũcinĩ kwĩna ime eh? na ũgokĩra ũgathiĩ kwarĩria andũ ũhoro wakĩo kana gũthiĩ gũgĩka so rediscover yourself to mwaka ũkĩrĩa ũthiĩ wĩra kambuni-inĩ fulani na rĩngĩ ona ndũrakenio nĩ wĩra ũcio tondũ rĩngĩ ona ti mbeca ũtarĩ no rĩu ndũrĩ na passion nĩ ũndũ ũrĩkũ rĩu koguo ta rediscover ũndũ ũrĩa we mwene ũngĩkorwo ũkĩenda gwĩka eh? now you go chase that thing noigua ta rĩu mwene Kentucky fried chicken KFC nĩo ngũkwĩra ĩrĩagwo mũno kũrĩa America Ka- ũngĩenda kũhingũra nduka yaku yandĩkĩtwo KFC no mũhaka ũrĩhe andũ acio mirioni 50 na yambĩrĩirio nĩ mũthuri mũthuri ũcio ona nĩ agĩte mawĩra no rĩu rĩ agĩ- agĩtuĩka nĩ oĩ kũruga ngũkũ mũno rĩu rĩrĩa anjirie kũruga ngũkũ icio rĩ ũndũ ũcio ũgĩ spread America ng'ima rĩu nĩwe wĩ mĩkawa ĩyo mĩnene na nĩ thĩ ng'ima Nĩwaigua we, nĩ kũruga ngũ, ngũkũ. Rĩu we rĩ, onawe ndũke rediscover. Rĩu rĩ, kwĩ reboot nakuo kũhana atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo ĩyo nĩyo ya rĩngĩ ĩyo ya gatandatũ, kwĩ reboot. Kwĩ reboot rĩ, ta rĩu kompiuta ũngĩtinda ũkĩruta wĩra nayo ĩ hang, eeh, kana watua gũthiĩ, ĩ watua gũthiĩ na kĩndũ, ũgakora nĩ kĩrakwama, nĩ kĩrakwama, mũndũ nĩ ahoragĩria harĩa main switch inĩ ũgacoka ũgakia. Nĩwanyita? Ũguo nĩguo kwĩ reboot, ũkeyambĩrĩria rĩngĩ. Weyambĩrĩria rĩngĩ rĩ, ũgakorwo we ndũnaikia, ndũnakua ngoro kũu gatagatĩ-inĩ. Aya nĩo rĩngĩ ĩretwo kũndũ gwĩtagwo kũ refocus. Kũ refocus rĩ, nĩ gũcokanĩrĩria meciria. Ũgacokanĩrĩria meciria ũkamenya ũndũ ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa ndĩrendaga gũteng'erania naguo. Nĩ ndakuĩte ngoro ta reke ndeng'eranie na, naguo. Rĩu rĩ, twĩna ara ĩngĩ nayo nyingĩ ya bata mũno, ara ĩno ĩretwo kũ relax. Rĩu ũhoro wa bunda gũkĩohagwo kanua ĩkĩrĩmĩra ngano rĩ, nĩguo tũrauga tũtigane na ũhoro ũcio. Indo ici ciaku rĩrĩa wathũkũma rĩ, tondũ ũgĩũkĩrĩra thaa ikũmi na ĩmwe rĩ, to mũhaka ũhinge mawĩra thaa ĩmwe. Ta rĩkagia wĩra ta thaa ikũmi na ĩmwe, ũgathiĩ ũka walk walk, ũgathiĩ, ona no ũingĩre supermarket nene, ona no ũingĩre hũru nene, ũgathiĩ kũndũ ũngĩthoma kaũndũ kangĩ. Kana ona rĩrĩa wagĩthiĩ holiday rĩ, kana nĩ Mombatha, kana nĩ Gĩthumo, kana nĩ Dubai rĩ. tiga gũthiĩ wĩna inyatha cia jeans cia atĩ ona ndũngĩingĩra maĩ-inĩ hmm? na hĩndĩ ĩyo wĩna cabi cia hardware na invoice na check book mũhuko atĩrĩrĩ ta hĩndĩ ĩmwe ũtatiganagia maũndũ mau mothe nginya na thimũ ciaku na ũkamenya ũrĩa ũgũikara nĩwanyita rĩu hau hangĩ nĩ atĩrĩrĩ mũndũrũme no mũhaka mũgambo waku ũiguo okorwo kana nĩ gwaku mũciĩ, ciana itirakũigua, kana nĩ mama kana nũ, no mũhaka mũgambo waku ũtuĩke wa kũiguo, na okorwo ndũraiguo no mũhaka wongerere mũrurumo waku. Ndiũĩ mũrurumo waku we ũkuongerera na njĩra ĩrĩkũ, no no mũhaka rĩrĩ, opinion yaku ĩkaiguo. Na ndũgetigĩrage kuuga aca ĩ, niĩ haha tiguo ngwendaga, ũguo nĩguo ndĩrenda. Na makĩrega gwĩka ũguo rĩ, eeh. Maũndũ ma Ngai nĩ maingĩ. Ta rĩu rĩ, he mũthuri twerorera ũmũthĩ intaneti-inĩ, arakorereirwo na sister in law yake, na ona gũtirĩ ũndũ tuonio atĩ marekaga. No rĩu ũgakora mũndũ wothe amũingĩrĩra, nĩ bishofu, nĩ anjia kũhũrwo, na gũikarĩte o hau thĩ nao. No rĩu ũrakora we rĩ, ona ndarĩ na mũgambo wa kwaria, already nĩ a condemn irwo. Nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ, hei, ona watua gũ condemn reke mũgambo waku ũiguo. Rurumũka, na ũtuĩke mũndũ wa kũiguĩkana, point yaku ĩ njega kana ĩ njũru. Rĩu no tũgũthiĩ na mbere, rĩtwa rĩakwa nĩ John Ndung'u, 0722733882. No tũgũthiĩ na mbere na kwaria maũndũ maya. Ara icio rĩ, ta ciarĩrĩrie ĩ, ndirauga atĩ nĩcio ingĩgĩcenjia maica mũno ĩ, no nĩ kĩambĩrĩria gĩa gũcenjia. Cheers.